जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर और ओझका एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के आठम दिन का कथा देव जा रहल छी मधुश्रावणी के आठम दिन का कथा के एक भाग छै मात्र एक भाग छै कई दिन का कथा में दू तीन भाग रहे चले और आठम दिन का कथा में मात्र एक भाग छै गौरी विवाह और बरबरियाती तऽ कथा शुरू करैसँ पहिने अगर अहाँसभ हमरा चैनलपर नया छी तऽ चैनलके जरूर सब्सक्राइब कऽ लिअ किएक तऽ हमरा चैनलपर अहाँके नाना प्रकारके मैथिली कथाके साथ साथ सभ पाबनि तिहारके समय पूर्व जानकारी भेट जायत आओर अगर वीडियो पसन्द आबय तऽ लाइक जरूर करब तऽ चलू शुरू करै छी मधुश्रावणी के आठम दिन का कथा महादेव काशी में सप्त ऋषि के बजेलखिन ओ सब तुरंत आबि गेला और वशिष्ठक संग हुनकर स्त्री अरुंधति सेहो आयल छली महादेव सबके विवाहक कथा के लेल हिमालय के ओतय पठेलखिन महादेवक अनुरोध ऋषि मुनि के मुख से सुनि कऽ हिमालय और मैना के आँखि से नोर बहऽ लगलनि ऋषि मुनि गौरी के आशीर्वाद देलखिन और अरुंधति मैनाके महादेवक महिमा गुणगान सुनेलखिन कथा स्थिर भेला पर विवाहक दिन ताकल गेल विवाहक दिन फागुन वधि चतुर्दशी तिथिके ताकल गेल सप्तऋषि सब प्रसन्न भऽ काशी घुरि एला आ महादेवके सब बात कहलनि महादेव प्रसन्न भए हुनका सबके बरियातीमे चलबाक हकार देलखिन। महादेव कैलाश एलाह और देवता सभकेँ निमंत्रण आ हकार देबाक भार नारद मुनिकँ देल गेल। महादेवक गण सभ बरियातीक तैयारीमे जुटि गेलाह। बरकेँ सजाबए लगलाह। हुनका गहना की देल जेतै? फेर विचार भेल जे जएह सभ हिनकर गहना छनि एहि सभसँ हिनका सजाएल जाए। तऽ ओनाही सजायल गेलनि माथ पर चंद्रमाक मुकुट शरीर में साँपक गहना जटा के झाड़ि कऽ नीक जकाँ बान्हि देल गेल नवका बाघम्बर ओढ़ायल गेल किन्तु एतबे श्रृंगारसँ महादेव परम सुन्दर लागऽ लगला चारिम दिन महादेव के बरियाती हिमालयक ओतऽ पहुँचल हिमालय अपन कुटुम्बक संग बरियातीक लोकनिक सत्कार केलनि। मेनाकऽ बड़ मोन लागल छलनि जे ओ जइ वर के लेल गौरी एतेक कष्ट केने छथि ओकर वर केहेन हेतै से देखी। ओ नारद मुनि के संग लऽ दुआरि पर देखबाक लेल गेली। सब सँ पहिने गन्धर्वराज एला। हुनकर सुन्दरता देख मेना कऽ भेलनि जे इएह वर छथि। ओ प्रसन्न भेली। नारद कहलखिन जे ई तऽ देवताक गवैया थिकाह। तकर बाद धर्मराज अयला मैनाके भेलनि इएह बर छथि नारद फेर कहलथि जे ई तऽ धर्मराज छथि महादेव तऽ हिनका सभसँ कतेक बेसी सुन्दर छथि अहिना क्रमसँ सुन्दर देवता सभ अबैत गेला आओर मैना सभके पहिने बड़े बुझथि नारद सभक परिचय हुनका दैत गेलखिन मैना आब गौरीके भाग्यपर गर्व करय लगली महादेव ई बुझि गेला ओ किछु तमाशा करय चाहै छलखिन जखन महादेव एलखिन तऽ नारद मुनि कहलखिन जे हवए देखियौ आबि गेलथि बर हिनका देख आँखि जुड़ाउ इएह छथि बर मैना सावधान भऽ हुलसि कऽ देखऽ गेली पहिने महादेवक सेवक भूत प्रेत पिशाच सब आयल ओकरा सभक पोशाक बाजब भूकब नाचब गायब देख मैना डरा गेली जी धक धक करऽ लगलनि एहने तऽ बर नहि हेता ताबत महादेव सेहो एला बसहा पर चढ़ल पाँच मुँह तीन आँखि दस गो हाथ शरीरमे छौर लेपने कौड़ीक माला पहिरने माथ पर चंद्रमा एक हाथ में खप्पर दोसर में भिक्षा पात्र और तेसर में पिनाक चारिम में तीर पांचम में त्रिशूल छठम में अभय एहि तरहे सब हाथ में किछु न किछु भरल हाथीक चाम पहिरने और ऊपर से बाघम्बर ओढ़ने सौंसे शरीर साँप लपटल आँखि मुन्ने आ थर थर काँपैत नारद कहलनि इएह वर महादेव थिका ई देखैत मेहना बेहोश भऽ गेली मेहना कहि उठली जिद्दी छौड़ी की केलहुँ एहन वरके संग केना रहबै तऽ ई छल मधुश्रावणीके आठम दिनका कथा हम आशा करै छी वीडियो अहाँ सबके लेल यूजफुल रहल हैत तऽ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिल